Heh, aneh benar 2021 nih. Itek kada sing bunyian. Kada tahu aku TKI kami lapar ah, kanyangan mun kada sing bunyian. Aku nang masih bahari bila itik tu kaluar hintalu ah ja. Ini kada sing bunyian lagi. Ayo ha aku baik hintalu dulu. Hen. Apahnya aku nih. Nah, kalu bigi debat. Laki di rumah guring haja, gara-gara bakawan lawan laki manyitai tu pang. Sama rupanya ilmu. Ini mual banar. Oh jadinya disuruh nih maiti inta lo. Nah, bebigi pulang. Ainak maduakan mani itai tuh. Pintar lah laki mani itai. Dua ilaki itu bakawan. Baik jadinya. Nah, tahan dahulu nih dijual nah.

Situ kiau aku talar hintalu.
Gini tay terlalu kakakurungan ko. Aku ngintu nama ambil hintalu ne. Tama si aku bila beisukan nani dua tabak kulihan. Ni satabakannya. Talambat sadikit haja kadada lagi hintalu ko. Suku manya itai maambil ne aku takuni ha dahulu manya itai ne. Oh manya itai. Manya itai. Bisa bangang aku tutulinya manya itai ne.

Ikam tahulah manyitai. Napa? Ni lakiko palayuran banar gureng. Sama ba RT. Gara-gara dilajari lakimo.
Aduh ai kadada balajar tu dari diri sendiri haja.
Urang manyitai ai laki tu dipadahi. Jangan mambaui lakiku lagi runda-runda malam. Nah itu dasar jadwal urang. Nang betang ka aku nang salah. Siang betanak apa mun dah kami handak kada runda jua ka aku. Aduh aku gin kada tarunda jua tahulah.
Nih manyitai aku batakun nah. Hintalu ku ni rancak bahilang. Kada tahu aku kada Masih dua tahu. tabak, bisukanan aku dapat satabakannya. Menda kaya bu anu aroma-aromanya manuduh, manuduh aku maambil. Guguduh, di mana bajual guguduh? Di warung. Wahai, kada ada urang bajual guguduh di sini. Di warung. Nah, ikam ka manyitai mambel. Kada tahu, aku kada tahu maambil. Muatlah tangan kulitnya nah kada muat nah, kada muat mancaluk. Apa ikam lalu lalang di sini? Berarti ikam nang maambil hintalu ko. Aku lalu banahan, aku tadi mencari nior. Bapadah kawan sejati.
Nah, Rasanya kawan jua penjahatnya mambil hintalu ko. Kayak ini ya, salah benar. Eh, kasih berii, berii, berii. Aku nanti berii. Kalian mau ambil. Aduh paham kawan nih lalu kawan di kurungan itik nih berarti nama inta ada yang mau ambil. Hai.

ikam nama ambil kada jadi kada ada kada ada ambil hanya niat hanya niat kada aku beli aku nah napa kada aku cari aman ikam menyitai situ mana aku mutik buah
napa ikam ke situ di situ padang buah menyitai ya, ya anak ambil buah buah mana ada nyen itu ampun tanah masjid jadi boleh aja ketemu inta tanah kuburan iya, ada apa-apa kalau mencuntan ngarannya tanah amal wakaf

Buktinya ikam tadi lalu. Haha bilanya urang lalu, disini jalan jalan umum, jalan ka hutan, jalan urang manabuk kubur, sini bilanya urang manabuk kubur, disuruh mi ambil hintalu saurang lah, aduh katiadaan kawan, katiadaan kawan aman banar kita aja. Mau manyitai hadang dahulu nah. Napa pulang duduk pulang aku aduhai, dua kali tiga kali sudah duduk napa.

Ikam tu kada tahu, di situ padang buah nya Nyi Itai ai. Iyalah. Eh, eh bulik ma ambil. Ber, aku ni kaya anak aku nang bongol. Pada aku, aku tadi nang membawai, maka inya nang membawai pulang. Eh, Dek, sudah. Ambil limau nah situ.
Ayo. Jangan ampai sariawan. Eh, kulihat pina sariawan. Kau manggibah urang, ha tarus gawian Nyi Itai ai.
Iba kaya ako, ako manggibah kada ka urang, eh ako bakisah lawan itik.
Hanyar ko rasa bakisah lawan itik, ada ha kawan nang setia mandangarakan itik bakisah. Jadi ako kada mau badusa manggibah urang. Baik banar ae tutuduhan, kira ako pandil lawan siapa jua yu. Pada rumput yang bergoyang. Sasain sasain ngiring. Takutan nyauk ae inya kawan ai. Ako ni bingung banar ikam.

nang di bawah ini nyata masak udah kami kada mengerti kenapa orang nang diambil yang di bawah ini dulu jangan nang di atas saya uh aku tagok lima sabigian tan anu bakulit kulit
ngambil tuh sabigi namanya kita ya aku yang di bawah juga eh kita bisa memancok ha

Saurang badudukan wara, yang nang manjat tu. Tuh menyitai tuh, tuh. Nya aja gin hudah nah. Uh, kada gasan bejual juga, kita gasan memancok ha. Nyitai, kita bulikan ha lagi nah, landung dah hari jam 10. Eh, eh pas benar kena kamarian kita ke pasaran. Aku ke pasar tuh mambawa apam. Duduk dulu nah, awan.

Nah, taulih rajaki kawan kawan yang be beisi hintalo kada dapat hintalo kecuali dari namanya itayai aku mamadahakan hmm. lawan ikam hmm. itu tuh rajaki bakawan hmm. han ikam nih namanya itayai orang di dalam hidup nih hmm. bila bakawan orang nambah jadi baik juga hmm. itayai itu tadi sabet hmm. dan apalagi ular bakawan lawan tukang parfum harum juga nah, itu kadeda kaya aku kadeda aku nah.
tip mah bagus kaya ikam bakal bakawan lawan aku Binu apa aku atare tapi bayar aku Binu hintalu aku beri eh, eh Binu eh.
kuini aku bawa aku paling tinggi dah kayak apa aku ini jadi kawan kurang baik apa lagi baik tapi sabuting jangan ada baiknya kayak kenapa lakiku nih takawan lawan laki ikam itu lain kita kada baik jadinya balayur inya gara-gara laki ikam ini malajari nang kada baik tapi itu lain kita itu ki, lain kita itu laki kita kada apa-apa terserah inya yang penting kita baik eh.
kita belikan lagi menyitaya nah kita bemalam di sini ya eh, berujung ba getalan